Insellmulkom u nilqgħukom fit-triq f'Ħal Qormi, Triq Dun Ġwann Cilia. Propju aħna Ġanello nafuh, eh? Imma Għatek jafu, ta. Ta' hemm u nafu jekk, eh naraw jekk jafu. u naraw min hu, eżatt.
Taf min hu Dun Ġanello Cilia? Naf ma Le, nafux. qatt ma smajt bih.
Le. Kien hawnhekk hekk appillan ilu ħafna. Grazzi. Eh, Don Gerard, għal Don Gerard Frendo. Le Ġanello, ċilja. Post li kien xi għarċi prid minn għalija minn ixċert imma. Bil-suppost fejn għammur. Imma borda għaddi l-kundim minna u meħal ormi. Minna ormi, imma
Minn għalija kien xi ħaġa ta' żmien l-assedju xi ħaġa kien arċipriet jew x'kien. Ejja.
Naf li kien fi żmien il-gwerra. L-ewwel waħda, l-ewwel waħda gwerra. L-ewwel waħda.
Aw, il-gwerra ta' żmien il-torok u
Aw. L-assedju l-kbir. L-assedju l-kbir, għax weħlet li, sorry. L-assedju l-kbir.

Nuf jinqas għadni qomt. Fiex ħin tqum mela? Jif memx ħin, jif qum fl-erba jum fil-sitta. U l-lum fiex ħin qomt?
L-lum fil-ħamsa.
Le.
Xej. Xej, ma għandix ideja. Mit għalik da, mit għalik. Mit għalija, ja.
Ma għandix ideja. Nara ħallija. Kien jiġi mill-biet minni.
Le, ma nafux. Ma int ma ħaqor mi?
Mit għalik da.
Kieku ma kienx hemm umma u xint.
Ma nafux.
U kieku int tmur tal-pajjiżek bħal Dun Ġenello Cilia? Għajdilna ftit punti saljenti fuq Dun Ġenello Cilia. Inġenja Luċilja li ma kienx qormi, kien bil-birgu, fl-1560 sar bada joħsib il-parroċċa, tles snin għax ma kienx hawn kappillan, tles snin wara sar kappillan. Hemm żewġ punti saljenti fuq. L-ewwel waħda hija li fl-1563 kif sar kappillan beda l-ewwel l-ewwel reġistru parrokjali. Dan naturalment kien konformita mal-Konċilju ta' Trento. Difatti nsibu f'Malta dak iż-żminijiet kollha bdew tista' tgħid. Dik l-ewwel ħaġa. Sentej wara mbagħad faqar assedju kbir. Issa, billi San Tirmu u fejn hemm il-Belt Valletta, dak iż-żmien kien jagħmlu parti mit-territorju ta' Ħal-Qormi, eh, Don Ġoħan laħas li postu kellu jkun mal-parruċċani tiegħu biex ngħidlek għax ħafna Qormin, soldati Qormin kienu kienu appuntu eh, f'San Tirmu u anke wkoll il-fatt li kienet fil-parroċċa fil-parroċċa tiegħu. U serva Sant Irmu tul l-assedju ta' Sant Irmu kollu kemm hu u miet hemmhekk. Ġie maqtul, probabbilment miet l-aħħar ġurnata jew l-aħħar jumejn, għax hemm min rah speċi b'xkubetta f'idu eċċetera eh, jġielet, u mbagħad wara, meta mbagħad wara waħda mill-atroċitajiet li kienu jagħmlu dak iż-żmien. Saddu xi nies qatawlhom rashom barra tafawhom fuq il-baħar, wieħed minnhom. Għarfuh minn makkjatura f'saqajh. Illum għandna triq imsemmija għalih. u triq oħra msemmija għall-Urrew ta' ta' San Timu. Mela jiena Dun Mario Manġon, Arċipriet ta' San Ġorġ. Jiena Dun Kalist, l-Arċipriet ta' Ħal Qormi, San Bastjan. Tafha l-istorja ta' Dun Ġanello Cilia? Eħe, b'xi mod jgħiduha insomma. Dak kien kappilan hawnhekk fl-qrib l-1565 snin tal-assedju u fil-ġlied tal-assedju insomma ta' ħajtu San Timu. Dun Ġanello Cilia kien il-kappillan ta' Ħal Qormi illi ta s-sehem tiegħu fi żmien l-Assedju il-Kbir. Kieku kont fiċ-ċirkustanzi, kont tmur San Pier Monte Vue? Illum naħseb ngħidlek le, fiċ-ċirkustanza dak il-ħin naħseb kont imur bħalhom ma illum ma naħsux li mmur bħalissa.
Naħseb kieku jiena kont minn floku veru tirrikjed ċertu kuraġġ imma naħseb Kont nidħol għal isfida u kont nagħti wkoll is-sehem tiegħi. Int il-kappillan tal-parroċċa l-oħra, ħbieb? Ejwa, trabbejna flimkien it-nej mis-siġġiri, ġifiri. Jena il-Dum Mario, l-arċipriet ta' San Ġorġ, nafu sewa, it-nej li aħna ġejjin ukoll mill-istess parroċċa.
U min għandu l-aqwa festa?
Nassa dik għaj biex buħan nis biex jien. S-sġiwi. Għax aħna u s-sġiwi fl-imkien, tali. Naturalment il-festa taħal qormi ta' San Bastjan hija festa kbira u sabiħa. Torof bħal qormi isiru żewġ festi kbar. U naturalment mingħajr waħda minnhom żgur li Ħal Qormi ma jkunx dak li hu. Għaddi messaġġ lil Kappilla l-ieħor. Eh, tajjeb.
Namlu d-dieta tnej l-aħjar. Namlu d-dieta tnej l-aħjar. Il-arċipriet ta' San Ġorġ ngħidu żewġ affarijiet, fuq nota umoristika ngħidu tinsiex li inti demmek Bastjaniż għax il-familja tiegħu tappartieni għal San Bastjan, imma ngħidlu wkoll keep up the good work.